Maiteipa guarani rayhuhára kuéra iporã ko árape jahechami? Mávapa ojapo ra'e ko ñe'ẽ aranduete, ko ñe'ẽ marangatuete, ko ñe'ẽ katupyryete? Pevarã heta ajeporeka. Che réra. Guarani háicha ha'e Cañandary, péva he'ise yvu osyrýva ñai'ũnguágui, ha péa ipotĩeterei ndaiky'ái araka'eve ha che rekove pukukue jave péva agueroguata va'erã potĩ ko'ã ko téra ani avave omongy'a chehegui. Ha añandu che mitã'iete guive tekotevẽ ha heta tekombo'erãre ajeporeka, ha che rekove pukukue jave ajeporeka pe ñande rekoteetére ha ñane angapy rekóre, ha ko'ág̃a aikuaáma ko'ág̃a ha'éma che amýi. Ha ñande rugusu chemoĩ hague ko yvy ape ári, ikatu hag̃uáicha avei añembokatupyry ha ambohasa opavave tapicha oikuaa porãséva ñande oikotevẽ. Ñande oikotevẽ ningo ha'ypy hũ mamói upéva oñepyrũ. Ñahendu heta tapicha he'íva. Paraguayo, correntino, misionense, brasileño, ndaha'éi guarani. Ha che ajerure chupekuéra ohechaukã ñandéve mba'érepa ndaha'éi guarani kava'erã tapicha. Juguýnte ojehe'amíva ambue tapicha ruguýre ha katu hi'angapýpe ha'e guarani rapopirekuapegua oñemete. Momópa oñepyrũ upéva? Ñande Ru ha ñande Sy ñanembohete'ypýramo ou peteĩ ánga ojasyrúva ñande retekoápe ome'ẽ hag̃ua ñandéve tekove. Ha péa ko guarani rekohápe amoite Caribe guie ápe Argentina ru'ã meve ha. Jaha Brasil pe Pará Atlántico guive tetã umi yvyty puku oĩva moite Argentina tukupére peve. Ha opavave hendápe hetaiterei guarani ág̃a. Oikóva oheka hína peteĩ tete pyahu ikatu hag̃uáicha oñembokatupyry ha opu'ã ha ohupyty jey pe aguyje. Pe sy ág̃a tahendy jaja ijevy yma ñande rugusu gui ojehekýiramo guare hikuái. Ha upérõ ningo hendy jajái memete hikuái. Ha ko'ág̃a jajeporeka hína pévare. Ha hetaiterei tapicha retekuápe oĩ peteĩ guarani ánga. Ha peve oñepyrũ pe ñande reko tee. Upéi. Ñande arayhu peteĩ tendápe ka'aguýpe ikatu ñanañu ykére ysyrýpe ha upépe ñahendu hetaiterei guyra purahéi ha ñahendu ko arapýpe gua purahéi ha ombasy'oĩ haguéicha. ha avei jajuhu ñane rembi'urãpe ka'aguy rembe'ýre ka'aguýpe jajuhu ñanepo hag̃ua, ñaneñemonde hag̃ua ha ñane pumbasykuéra. Jajuhupa pe ñaikotevẽva ñande ka'aguýpe ha upéicha rupi ñande rekotevẽkuápe oĩ. Pe ánga guarani oitypukúva ha upe ári omoirũ chupe opaite mba'e, ñande rete, ñande py'apy umía, ojepokuaapa umi hi'upy jarekóvare ha sapy'ánte ñande rasymírõ jajuhúnte avei pe pohã henda g̃uaitépe. Ha ndaha'éi pe pohã oĩva ñana apytépete, ñana oĩ tymba kuéra raguépe, oĩ tymba reporípe, oĩ tymba katuépe, ha oimete opavave yvyra ñe'õva kuápe oĩ ñane tata. Upévare ka'aguy ojeitypáramo oñem. Oñemopahaite umi ko'ã ardienta oĩvape ka'aru. Upéa jaheséramo g̃uarã ha'e japo ardienta hetaitereive ha iporãitereivéva oĩva ko arapýpe. Upéicha rupi ndekatu ñande ka'aguýkuéra ojeitypa. Ndekatúi ñanajukaha oñemoĩ ombyaipa hag̃ua ñanandy. Ojukapa hag̃ua ñana voi apa hag̃ua y ha ombo'ei ñande yvy ha upéi ndaikatúi ni tatápe pe jepe apa. Péicha rupi ha'e ñande pe ape tekohakuaa peguánte voi. Ha ñande ñañombojojátarõ jajuhu jaguarete opaichagua typakuéra ha opaichagua yvy ha opaichagua guyra, ñandéichanta avei heko tee hikuái. ha ñandéichante avei oĩ upépe oñembyepa ñandéve. Ha upearã ikatuaguẽicha ñamombe'u porã péva ningo ñañembo'ekáma térã ñane ñe'ẽ teére. Ha mba'éichiko ñane ñe'ẽ tee hetaite ro'y rire jajuhupavéta, mávapa oikuaa porã pe ñe'ẽ teépa mba'eichaite jeporúvana. Oĩ ja'e ñande ro'y. Ha ko'ág̃a oje'e chupe ári, Ro'y mba'ére, ha péa ningo oho ojuehe pe ro'y oñepyrũ jave hína ko ñemby ñande yvy ñemby gotyo, pépe oñepyrũ pe tekove pyahukuéra oñakãra pu'ã jey opaite mba'e ha ñande avei. Ha upéi katu jahecha avei. pe ñane ágapy reko. Péva ningo ha'e peteĩ mba'e ñamotenondeva'erã opavave hendápe ha opavave mba'erã. Ñandéve ningo ñanembo'e umi Europa guakuéra ou va'ekue. Jaiporuha po mba'énte ñandejehe, ñahetũ ñañe'ẽ, jahecha ñahendu ha ñande poapýpe avei ikatu ñañandu opa mba'e. Ha pépe ningo po mba'énte oĩ, ha ñande jajeporekáramo mája ñande rapichakuéra oĩva moite katu, he'i ikatuha ñande jaroguata papo arapy reko peve. Ha ñane chamoĩkuérape jaháramo ñaporandu, he'íta ñandéve. Ha péa ningo reiporu rerehóvonte va'e reikuaáta mboýpa reguereko. Ha nde katupyry ramo, aiporúta aipapo. Ko'ag̃aite peve che aiporúma pakõi ha ajeporyka ndaha'éi ahupyty ségui katuete, aikuaasénte mba'épa pe umi ndahupytýiva gueteri. Ha ko'ág̃a aikuaáma, pa'apýpe oĩ pe. Tapicha mba'asy jekuaa. Nde ndapicha remañáramo repy'aandúramo rejapysakárõ hi'ág̃a pirĩre, reikuaátama mba'e mba'asýpa oguereko. Ha ne reñandukuaáirõ péa ikatu rema'ẽ itýre, ha ikatu remoĩ ity kuarahy rendýpe, ha peteĩ kuatia moõ tĩ ári ohechakáta ñandéve mba'eichagua mba'asýpa oguereko pe tapicha. Péa. ikatupyrýva upéva pe mba'épe mante ogueroguatakuaa. Ha upéi ajuhu che jaikérõ ka'aguýpe ñande jaikuaa jaike mboyve ka'aguýpe ñamba'ejerureva'erã pe ka'aguy járape tomoneĩ ñandéve jaike hag̃ua. Ha jaikévo pe ka'aguýpe, omoneĩ rire ñandéve ikatu ñande ñama'ẽ umi ñana ha yvyrakuérare, ha japoko kangymi hesekuéra, ha upépe oupáma ñane ãme, mba'eichakuápa oguereko ijehe, mba'eichagua pohãpa oguereko ijehe umi koga'ikuéra. Ha avei. Upéi ikatu ahecha che pe hasyvéva jahupyty ha'e mba'éichapa ñambojehe'a va'erã umi pohã kuéra oñondive ñaipohãnokuaa hag̃ua hesakuaitépe peteĩ tapicha imba'asy mbaretéva. Ha ñande umi pohã ñana ikatu ñambyaty po poteĩ, pokõi. Poapy pe paha pe ñapuku ha'e morotesãnguántema, ñamoĩrõita ha'e morotesãnguéva pohãnoisántema, ikatu hag̃uáicha omorõisami avei umi poha'ãku ñamboepipáva ojuehe umi mba'asy imbaretévape g̃uarã. Pokã oĩ po ha ñana peteĩteĩnte jaiporúva, katuete nunka mokõi mbohapy irundy po ojeporu imbaretetéma. Ha katu pépe. Ndaipóri pe ohetembuaiva'erã pe tapichápe ho'u rire, oje'éva umi pohã botíka ndaje ja'u hetáramo ñanembuai jey. Mba'ére péa? Pe pohãnguéra rogue, pire, rapo, rete, ipoty, ha'ỹi, hi'akuãpe. Oĩmbaitépe oipohanovarã ohorasáramo hetarasa ñamoĩramo pe poha ha nombo'aimo'ãi tapichakuérape. Ha péa ningo oĩ botikayguakuéra omoambue ohekýi pe ha'ekuéra oipotávape ha upépe omombóvo hepyre. Péa oho'ukávo hapichápe ikatúma omoĩ. Mba'érepa? Ndoguerekovéima umi pohãve guri. Oĩ va'ekue ijykére hína omoneĩ heg̃ua pe pohã imbaretevévape. Ha ko'ã mba'e ningo okañy heta hetágui. Ha ñande jajeporekáva pe áre mbeguekatúpe, hi'ã ñañembokatupyry. Pah ñane ñe'ẽ. Ha pe ñe'ẽ jaiporu hag̃ua jahava'erã ñe'ẽ rapópe. Ndaikatúi ñande ja'e oimeháicha peteĩ mba'e ojapo pyahuva yvypóra. Ñande jahava'erã pe ñe'ẽ rapópe mba'e mba'épa ojeporu ojejapo hag̃ua pe mba'e pyahu. Ha pe mba'e pyahu oĩva ikuápe heta mba'e ñande ñamoangekoipava'erã ñambohérarõ ñaína. Jajeróramo ñaína ha oĩ árape ñe'ẽrapo, noĩrõ ipype ñe'ẽrapo, ndaha'eimo'ãi guarani ñe'ẽ. Ikatu ja'e karai térã kuñakarai ojapo va'ekue ñe'ẽ, ha katu ñahendu ñande heta tapichágui okañy pe ñe'ẽrapo ha ojapontema peteĩ ñe'ẽ. Ha he'i, Péa he'ise peteĩ mba'e térã ambue mba'e. Noĩri ramo eikuaa pe ñe'ẽ rapo, ndaha'éi guarani ñe'ẽ. Ñamoñe'ẽta térã oĩ omoñe'ẽva guarani rérape ha katu ndaha'éi. Guarani rapo jaikuaa ramo. Sapy'ánte oĩ peteĩ ñe'ẽ oguerekóva po, pokõi, poapy, porundy, pa ñe'ẽ rapo ha peteĩ ñe'ẽ ipukuépe hína upérõ. Ha pe ñe'ẽ rapokuéra he'ípa itáicha ndéve ohóvo mba'épa he'ise. Che ahechaka jepi peteĩ mba'e michĩva. Ha'e kapi i, ka ha'e yvy, pi ha'e pire, i ha'e michĩva. Yvy pire michĩva kapi'i. Ha upéi ja'e pe, péa he'ise ikarape ha. Ha upéi ja'e sa'i, péa hogue'i. Ha upéi ja'e ty, he'ise pe kapi'i pe sa'i ty. Ha ikatu upépe jahecha oñu'ãha yvy ape ani heg̃ua. Pe yvy oti'y oĩva ama rire otimbopa. Ha sapy'ánte ndokýiramo, ndokypukúiramo, are ndokýiramo, pe kapi'ipe oñongatupa pe y sapy pyharekue oñuãva chupe ha omboguapypa pe yvýre tahe'õ ikatu hag̃uáicha opavave kóga, opavave ñana, ka'avo térã yvyra oñakãrapu'ã hikuái pe yvy.